mũrĩega inyuothe njĩtagwo inde wa ihogo na nĩ niĩ nyinĩte rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo maitĩka rũrĩa mũranyonirie wendo mũingĩ mũno nĩ tondũ wa kũrwĩrorera na gũ-subscribe gwĩ channel yakwa kũringana na niĩ eh, mũndũ gũ-subscribe kana kuoya mahinda kuona rwĩmbo rwaku nĩ kuonania mũndũ ũcio ena kĩrĩgĩrĩro kĩnene nawe na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ onanĩtie kĩrĩgĩrĩro, wendo na kũiganĩra harĩ ũndũ ũrĩa ũreka, mũndũ nĩ aiguaga agĩa na hinya mũingĩ. Na nĩkĩo ndĩronire kwagĩrĩire njoke njĩke video ĩno, nĩgetha heane rũgano rwĩgainie na rwĩmbo rũu ndainire rwĩtagwo Maitĩka, tondũ nĩ rũgano rwĩ Bibilia-inĩ. Wa mbere nĩ thengiũ mũno kũrĩ arĩa othe monire, arĩa ma subscribed. na angĩkorwo wĩ hau na ndũ subscribe ĩte gwĩ channel ĩno nĩ ngũkũria wĩtĩkire gũ subscribe hau thĩ na kũhe rwĩ- kũ- kũ like video ĩno na gũshare na andũ arĩa angĩ tondũ video ĩno nĩ kiugo kĩa ngai na kiugo kĩa ngai nĩ kĩrĩ muoyo kĩandĩkĩtwo atĩ kĩrĩ muoyo na nĩ gĩtũũraga na gũtirĩ hingo kĩrĩ kĩario gĩgacokerera ngai o ũguo tũhũ rĩu rĩ he rũgano rũrũ rwa sencharibu mũthamaki wa ashuri no ũruone thĩinĩ wa ibuku rĩa isaia

Akĩandĩkĩra Hezekaya marũa nĩgetha amwĩre ũrĩa akũmahũra. Na marũa mau Hezekaya ta mũthamaki akĩmanyita. Ũndũ ũrĩa ngwenda twambe tũnyite nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ andũ arĩa matongoragio nĩ Hezekaya rĩ, marĩ andũ maumĩte mĩgwate Babironi. Na rĩu rĩ, nĩ moĩ mũndũ kũnyitwo mĩgate athiĩ bũrũri ũngĩ nĩ kuga atĩa. Ona ningĩ nĩ mamenyete atĩrĩrĩ, gũikara wĩ ngombo kũndũ nĩ kuga atĩa. Na koguo Hezekaya rĩ, ndarĩ na backup. Gũcokerera andũ kũmera atĩ nĩ tũgũthiĩ mbaara rĩngĩ he mũthamaki ũĩkaine na kũhũra andũ rĩ, warĩ ũndũ mũritũ mũno harĩ we. Ũguo nĩ amenyaga o na andũ ake a ita rĩa mbaara matingĩhota kũng'ethanĩra na Sennacherib. First, tondũ nĩ mũthamaki ũĩkaine na kũrũa mbaara akahotana. Wa kerĩ, tondũ already thĩinĩ wao nĩ kwarĩ na guoya atĩ mahota kũhũrũo. Na mũthamaki ũyũ rĩ, nĩ ta amenyete ũguo Sennacherib. Tondũ ahũthĩrire tactics igĩrĩ njũĩ. Ya mbere rĩ, nĩ kũmekĩrĩra guoya. Na amekagĩrĩra guoya atĩa? Na kũmatũmĩra ndũmĩrĩri. Amatũmagĩrĩra akamera atĩrĩrĩ, inyuĩ rĩ, nĩ kũhenererio mũrahenererio atĩ nĩ getha mũrũe na niĩ. Kaĩ mũtoĩ niĩ nĩ niĩ ndarũire kũna na ngĩrũa kũna na ngĩrũa kũna. Na amera ũguo rĩ, makona nĩ ma, mũndũ ũyũ nĩ oĩkaine nĩ mũrũi mbara. Na njugaga atĩrĩrĩ... Hĩndĩ yothe mũndũ akwĩra atĩ mũtĩ ũrĩa warĩ harĩa nĩ niĩ ndatemire, nĩkĩ kĩngĩtũma nemwo nĩ mũtĩ ũyũ? Nĩ kuonania atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ ahotire hĩndĩ ĩyo rĩ, nĩkĩ kĩngĩgiria ahote thaa ici? Kuonania atĩ mũndũ ũyũ wĩna track record nĩ ahotaga gũtũma andũ aya rĩ, metĩkie mũno atĩ amang'ethera nĩ ekũmahũra. Na nĩkĩo Hezekia arorire akĩona atĩrĩrĩ, anyitwo nĩ guoya mũno. We mwenyewe nĩwe mũthamaki, nĩ na guoya. Andũ arĩa mamũrũmĩrĩire-rĩ, marĩ na guoya kũmũkĩra. Na wĩ ta mũthamaki ndũngiuma nja mbere ya andũ ũmere nĩndĩraigua guoya. Ũguo-rĩ, mũthamaki Senikeribu-rĩ, ratha mũthamaki Hezekaya-rĩ, akĩmenya ũguo ahũrwo na guoya na nĩetĩkĩra kũigua guoya-rĩ, ndangĩhota. e wika kana ena andũ arĩa mamũrũmĩrĩire kũng'ethanĩra na Senakeribu. Tactic ĩngĩ Senakeribu ahũthĩrire rĩ, ĩtagwo kũnyihia Ngai wa Juda. Tondũ amũragia atĩrĩrĩ, Ngai ũcio mugaga mwĩrĩgĩrĩire rĩ, kaĩ mũreciria andũ arĩa angĩ hũrĩte matiarĩ na Ngai wao? Kaĩ mũreciria andũ acio Ngai ciao itingĩahotire kũmahonokia? Na makĩnyihia Ngai wa Isiraeli akĩhana ta ngai iria ingĩ. Ũguo nao marora makona atĩrĩrĩ, ithuĩ ta bũrũri ta Juda rĩ, tũtũrĩte twĩhokete Ngai, na Ngai witũ nĩwe ũtũrũagĩra mbara. Kũngĩkinya atĩ ahana o ta ngai iria ingĩ rĩ, tũgũkiuga nĩ tũkũhũra mũndũ ũyũ atĩa? Na mena guoya ũguo rĩ, Hezekia nĩ amenyaga he ũhoro wa kũrũa mbara cia icoka. ndangĩhota kũng'ethanĩra na Senakeribu. Na nĩkĩo thĩinĩ wa mũhari wa ikũmi na inya na nĩho rwĩmbo rwakwa rwambĩrĩirie anyita marũa mau rĩ kiugo kĩa Ngai kiugĩte ateng'erire hekaru-inĩ anyitĩte marũa mau akĩmara na amara rĩ akĩhoya Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ Jehova Ngai thikĩrĩria ũrĩa mũthamaki ũyũ augĩte na wĩtĩkĩre gũka kũhonokia andũ a Juda. Ningĩ-rĩ, agĩtũmanĩra Isaia ũrĩa warĩ mũnabii. Na Isaia-rĩ, agĩũka. Kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ ũngĩthoma twendi wani, nĩ kiugo Ngai ageria kũgerera Isaia. Akĩmwĩra tondũ nĩ wahoya niĩ, na niĩ maya nĩmo maũndũ marĩa megwĩkĩka. Na hena rũgano rũnene ũngĩthoma kuma twendi three gũthiĩ nginya twendi six, nĩ ũgũkora harĩa Ngai akinyĩrĩirie akĩmera atĩrĩrĩ. na tondũ nĩ mwahoya rĩ, mũkũrĩa maitĩka mwaka ũyũ, na mwaka ũyũ ũngĩ rĩ, mũkarĩa maitĩka ma maitĩka, na ũcio ũngĩ mũkahanda na nĩ mũkagetha. Ũguo nĩ ta kuuga atĩa? Atĩ inyuĩ rĩ, mũcoke mũciĩ, mũtige kũigua guoya, na mũtige kũhinyĩrĩrĩka, na mũtigecirie kĩrĩa mũkũrĩa kana kĩrĩa mũkũnyua, mũtigane na niĩ ndũe mbaara ĩno. Kiugo kĩa Ngai nĩ kiugĩte maita maingĩ fear not for I am with you kana ndũgetigĩre ndĩ hamwe nawe. Kiugo kĩa Ngai nĩ kiugĩte maita maingĩ nĩ ngarũa mbara cianyu. No rĩmwe nĩ tũremagwo gwĩtĩkia tondũ hihi history ĩyo ya hĩndĩ ĩrĩa Ngai arũrĩte mbara na track record yake rĩ, ĩ kũnene gũkĩra andũ arĩa tũĩ ũmũthĩ. Hihi tũgeciria atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũrarũĩte ira rĩ, ena ũhoti wa kũrũa mũno gũkĩra Ngai. No rĩrĩ, mĩrũĩre ya Ngai ya mbara nĩ ĩtiganĩte. Hĩndĩ ĩmwe tene rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Elisha athiũrũkĩirio nĩ thũ-rĩ, kiugo gĩake kiugaga atĩ ndungata yake Gehazi ĩgĩũka ĩkĩmwĩra nĩtũthiũngũkĩtwo nĩ thũ, na akĩmera andũ arĩa me mwena witũ nĩ aingĩ, na akĩhoya Ngai. Kiugo kĩa Ngai kiugaga Ngai ahũrire andũ acio na ũtumumu. Ũtumumu-rĩ, nĩ kĩndũ kĩa mbara kana nĩ weapon, no weapon ĩyo gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩmĩhũthĩra tiga Ngai. Kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ. The weapons we use are not carnal. Kana indo iria tũrũaga nacio mbaara-rĩ, ti cia gũkũ thĩ. Nĩ indo cia ũngai. Na angĩkorwo nĩ indo cia ũngai ũguo nĩ kuuga atĩa? Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũcihũthĩra tiga Ngai. Wĩra witũ-rĩ, nĩ gwĩka ũrĩa Hezekiah ekire, gũthiĩ kwĩ Ngai na mahoya. na ngai amwĩrire atĩrĩrĩ because tondũ nĩ wanjĩta niĩ we coka mũciĩ mbara ĩno nĩ yakwa na nĩ ngwenda kũringĩrĩria kristiano to maita maingĩ tũ- tũ- tũthiaga tũkahoya ngai tũgacoka tũgathiĩ kũmũrũĩrĩra ngai ndarũagĩrĩrwo ngai witũ nĩ mũrũi mbara wa magegania na kũrũĩrĩra ngai nĩ kuga atĩa rĩmwe rĩ tuge nĩ hihi he mũndũ mũra- mũtaraiguithania nake ũgathiĩ kwĩ ngai ũkahoya na ũkamwĩra ngai njũrĩria kana ngai ndeithia kũmĩrĩria mũndũ ũyũ ũgacoka ũgathiĩ ũkĩmũcambagia. Indo cia Ngai cia mbaara na citũ itingĩtukana. Indo cia Ngai cia mbaara rĩ, nĩ ikĩrĩte ũrĩa ithuĩ tũngĩhota kũrũa and they are not kana. Ngai witũ nĩ ekĩte maũndũ maingĩ na nĩ arũĩte mbaara nyingĩ tondũ nĩwe warĩ kuo mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa Iria Itune hĩndĩ Isiraeli marũmĩrĩirwo nĩ thũ na mbere yao kwarĩ na iria. Na makĩrora nginya Musa we mwenyewe na arĩ mũndũ wa gũtondoira nĩ arigagwo ekwĩra andũ aya atĩa. First of all kũringana na ũgĩ wake rĩ, handũ haha hatingĩgererwo nĩ mũndũ na magũrũ. Namba two, andũ arĩa mamarũmĩrĩire na indo iria cia mbaara me nacio rĩ, Isiraeli matiarĩ nacio, Ngai agĩthondeka njĩra iria-inĩ. Ningĩ Ngai witũ nĩ arũire mbaara ĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩ Rũũĩ-inĩ rwa Jorodani gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Gũtioĩo atĩ Rũũĩ rwa Jorodani no rũrũgame andũ mahĩtũke, no Ngai witũ nĩ arĩ hinya tondũ aanyitĩrĩire maaĩ mwena ũmwe, hĩba. Andũ magĩkira, makinya mwena ũrĩa ũngĩ rĩ, kwarĩ na itũra rĩa Jeriko, kiugo kĩa Ngai kiugaga rĩathiũngũkĩtwo na rũirigo rwarĩ rũnene, na rũkahingwo thĩiniĩ na nja. Ngai witũ akĩruta formula ĩngĩ to ĩyo, atĩ thiũngũkai itũra rĩrĩ maita mũgwanja, na thikũ thikũ mũgwanja, na thikũ ya mũgwanja rũkĩmomoka. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩ mĩrũĩre ya mbara ta ĩyo. Na nĩ ngwenda kũringĩrĩria Akristiano, atĩ tũtige kuoya mbara cia Ngai ituĩke citũ, tondũ tũtirĩ hinya wa gũcirũa. Ngai witũ nĩwe ũrũagĩrĩra mũndũ mbara na nĩ ndĩramenya mahinda nĩ maritũ na hihi mũndũ no akinye handũ ha kwenda kũhang'ĩra nda yake o harĩa angĩmĩhang'ĩra, no nĩ ngwenda kũmwĩra atĩ Ngai witũ nĩwe wombire mĩĩrĩ, akĩũmba nda na akĩũmba irio. Gũtirĩ kĩndũ atangĩhota gũkũhe na angĩkorwo no tũtware ruo rwitũ harĩ Ngai rĩ, Ngai witũ nĩ oĩ gũtũrũĩrĩra. He mũini wainire akiuga atĩrĩrĩ, rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ ma. Tũtĩraga nĩkĩ kwarĩria Ngai kaingĩ ma? Nĩkĩ gĩtũmaga twage kũrĩkanĩra na Ngai? One thing, irĩkanĩro iria ciothe tũrĩkanagĩra na Ngai cikoragwo inyitĩrĩirwo nĩ character yake ta Ngai ũtarĩ wa maheni. Na anyitĩrĩire track record ya Ngai ta gũkorwo atarĩ Ngai wa maheni rĩ, ĩho thĩiniĩ wa Bibilia na ĩho mĩtũrĩre-inĩ itũ. If you look back, kĩndũ kĩrĩa gĩothe Ngai akwĩrĩire nĩ agakũhe, kĩaya gũkorwo gĩtiokire hĩndĩ ĩrĩa we watanyĩte. no hĩndĩ ĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ gĩokire. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa warĩkanĩra na Ngai rĩ, regarding anything, regarding mbara iria ũrarũa, regarding kũguoyohio kũrĩa ũguoyohetio, regarding kĩndũ kĩrĩa ũrenda na ndũrĩ, wĩna ma atĩ tũngĩkarĩkanĩra na Ngai nĩ akahe. What am I saying? Ndĩrauga atĩrĩrĩ, mĩrigo ĩrĩa tũkuĩte nĩ mĩingĩ na kũritũhĩrwo kũrĩa twanaritũhĩrwo nĩ kũnene. Mbara iria twanageria kũrũa nĩ nyingĩ na tũtirĩ na hinya ũngĩ. Tũkinyĩte harĩa hakinyĩtwo nĩ Hagari. akauga atĩ mwana ũyũ wakwa ngũmũiga harĩa na ndikwenda kuona agĩkua na hĩndĩ ĩyo rĩ when the situation is impossible there is a god that comes hĩndĩ ĩyo situation ĩroneka ta impossible tũngĩtĩkĩria ngai no oke ndenda kũmũringĩrĩria ũngĩthoma rũgano rũu na nĩ ngũmũ encourage mũndũ athiĩ athome rĩ mbara nĩ yarũirwo ta ũrĩa ndainire na Juda, ndacokanĩrĩirie mbarathi, ndacokanĩrĩirie njamba ciake cia ita, nĩ Ngai wamĩrũire. Na Senakeribu agĩkua gĩkuũ gĩa gĩconoko, tondũ wa gũkararia Ngai, na tondũ wa gũconorithia Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Ngai ũrĩa ithuĩ tũtungatagĩra-rĩ, ti Ngai wa ngai icio ingĩ iria ciahũrĩtwo nĩ Senakeribu, tũmwĩtaga Ngai Mwene-Hinya-Wothe, tondũ thĩ na igũrũ kũiyũire. riri wake na gũtirĩ kwagĩa Ngai ũngĩ. Hĩndĩ ĩmwe hĩndĩ ya Danieli-rĩ, kiugo kĩa Ngai kiugaga hĩndĩ ĩrĩa Danieli aikirio irima rĩa mĩrũthi-rĩ, mũthamaki okire akĩmũria atĩrĩrĩ, we Ngai ũrĩa waku ũtungatagĩra-rĩ, nĩ akũhonoketie? Na hĩndĩ ĩrĩa eh, Danieli etĩkire akiuga ĩĩ nĩ ahonoketie-rĩ, mũthamaki ũcio-rĩ nĩ kũmaka amakire akiuga atĩrĩrĩ, ũngĩthoma Danieli 3:26 na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũrĩhoyagwo gũkũ tiga Ngai wa Danieli, tondũ ũthamaki wake nĩ wa tene na tene. Ũthamaki wa Ngai witũ nĩ wa tene na tene. Ndũngĩnyihanyihio, ndũngĩongongererwo, ndangĩendererwo na ndangĩnyihanyihio tondũ we nĩ Ngai mwene hinya wothe. Mwene hinya wothe nĩ kuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ kĩrĩma, gũtirĩ nduma, gũtirĩ mũndũ, gũtirĩ kĩndũ, gũtirĩ mabũrũri mangĩng'eng'ana nake tondũ hĩndĩ ĩrĩa yothe ena rũa mbara... Mothamaki marĩa mothe manageria kwĩyũkĩrĩria igũrũ rĩake, amanyihagia makahana ta matarĩ kuo. Ũguo nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, maũndũ mau tũgereire maritũ, kana mbara icio tũrona citũritũhĩire, nĩ harĩ Ngai ũngĩhota gũcirũa. Take it to the Lord in prayer. Na ũtige kũgerera ruo rũtarĩ rwaku, tondũ indo cia mbara iria irabatarania kũrũa mbara ĩyo ndũrĩ nacio, tondũ ti cia mwĩrĩ na thakame.